Nyua karibu ni kutuya ushia mani uyo. nä kä ndania na Tondu riri Eh, merry go round ino itu. Ĩĩ. Guthiururuka guthiururuka guthiururukanaga mundu akirutaga kanyamu. ĩĩ. Mundu gwitwo wa Njorogeri. Mm. Ndũĩ githĩ ti ballot tũgĩkaga mũndũ agakĩoya namba o kĩambĩrĩria kĩa mwaka o kĩambĩrĩria kĩa mwaka Ĩni. tũkamenya mĩeri ĩtatũ tũgathiĩ kwao ĩngĩ ĩtatũ tũgathiĩ kwao rĩu ĩ Eh, tiga gũthekerera Ĩno nĩ ngũgũthekera. Ĩĩ. rĩu rĩ Eh. wa njoroge ũmenye oete December

mweri ũyũ Ĩĩ. rĩu wa njoroge ahũrĩire andũ othe thimũ Aha. akĩmera ndamũthaitha ĩtĩkiriai tu wa ngũgĩ mũmũthaithĩre na inyuĩ mwĩtĩkĩre nawe chairman kwanja nĩwe mũreke heo ĩ, tũcenjanie na wa ngũgĩ akaheo ndithemba ĩ Eh. niĩ heo tondũ ndĩ na mwana ũrathiĩ university Aha. rĩu rĩ gũtirĩ mũndũ aterĩte Ĩĩ.

ũkoya ũguo ũkamenya ũkaruta karatathi kũu nĩkuo ũratwĩkaga gũcuka mĩtĩ ĩni ũrĩa ndigũkĩũĩ nĩ tũgĩcagũra gũgĩcuka mĩtĩ handũ ha gũcuka o ũrĩa mwĩkaga ciama-inĩ cianyu rĩu rĩ Ĩĩ. ndeto ĩrĩ hau Rĩu nĩkĩo ũraigua gĩkũritũhĩire kinya ũkaigua to gĩtiga ũcema. tangĩtiga ũcĩamani ndamiano ngwĩciria wĩra ũcio ona nĩ ũgũkũrwaria kaba ũtigane naguo rĩu nĩgũtigana Nĩ tu- hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ndithemba ĩkinya nĩtũgũcagũrana No reke ngwĩre Ĩĩ. ndũkamba gũtiga ũcemani. Ii,

ũmwĩre thimo ya gĩkũyũ ĩrĩa yugaga ĩrutagĩrwo njaũ ĩrĩa ĩrania Wee, ndamiano ĩni ũcio amani nĩ werwo ũrĩa ũkoiga atĩ rutagĩrwo njaũ kĩ ĩrutagĩrwo njaũ ĩrĩa ĩrania ũrutagĩrwo njaũ ĩni njaũ ya ng'ombe ĩrutagĩrwo Ĩrutagĩrwo. Ĩrutagĩrwo. Ng'ombe ĩrutagĩrwo njaũ. ĩrĩa ĩrania Ah, nĩguo yongithie njaũ yayo amba ũtigane na ũhoro wa kuongithia kundia Eh. ũhoro ũranyita ũndũ hau harathiĩ atĩa kũrathiĩ atĩrĩ Ii, ng'ombe irĩ kiugũ rĩ ĩĩ, nacio njaũ ihingĩirwo harĩa njaũ Ndio. ihingagĩrwo rĩ ĩĩ, njaũ ĩngĩania mũno rĩ ehe, nĩ kuga nĩ hũti kũrĩ njaũ icio ingĩ menacio kũu ĩĩ, ona ng'ombe angĩania mũno rĩ nĩ kuga nĩ ĩraturwo nĩ nyondo nĩyo ĩgaithĩtie mũno mekamo ĩĩ nĩ raigua ruo kana nĩ hũtu mũno mũno tũraria ũhoro wa ng'ombe na na njaũ ti njaũ ũhoro wa ng'aragu Ĩĩ, ng'ombe ĩno ĩrania rĩ ii, nĩ ũndũ wa gũturwo nĩ nyondo tondũ nĩ ĩgaithirie rĩ ĩĩ mũno ĩyo nĩyo ũkomba kũrutĩra njaũ nigetha yambe yongithie Oh, ĩĩ. thina ũcio wambe ũthire Ĩĩ, njaũ ĩtige kwania ĩĩ nigetha ona icio ingĩ nĩigũcoka irutĩrwo njaũ Ĩĩ, no ĩno ĩrania nĩyo yambaga kũrutĩrwo njaũ ĩĩ, wa kariũki rĩu nao athuri aya a kĩama gĩkĩ rĩ Ĩĩ. mahana ng'ombe iria no mũthuri ũyũ ũrĩ na thĩna wa mwana wa university rĩ Ĩĩ. ahana ng'ombe ĩrĩa ĩrania Gĩthimũ tu arahũra rĩ, Oh, ehe. nĩ kwania. na njĩra nguhĩ kaba Indi. mbeikĩrio kanyamũ Ii njiao yake ũhoro ambe ongwa atige gũturwo nĩ nyondo ya kwana. Nĩ thĩna ũcio wa gũtwara mwana na nĩ university. tondũ- ũgeragia wa kariũki aringithanagia maũndũ maya mothe na thimo Ĩni. Koguo rĩ, tũgĩthiĩ Ĩĩ. mũcemanio ũrĩa mĩano rĩ. Ĩĩ. Nĩ tũrĩ athuri o ũguo. Ĩĩ. Atĩ gĩkũyũ augire atĩ wamanyara.